ס'איז א איד בערקעל געווען, כ'האב עס געהערט פון איינעם, ס'האט געהערט פון אים אליינס, כ'מיין כ'האב עס דערציילט לעצטנס, א איד בערקעל, דערציילט איינעם וואס האט זיין זון האט עס געהערט פון בעל העובדא, דער איד האט געהאט א כח געזעצן דארף זיצן פֿינף און צוואַנציק יאר, האט אראפגעשיקט א שליח צען אינגע לייט, האט געצאלט פאר יעדן איינעם טויזנט דאלער, מתפלל זיין ביי רבי שי ל, קענט זיך האב עס דערציילט, איך מיך מתפלל זיין ביי רבי שי ל פאר זיין משפט.

ער איז צוגעגאנגען, ער האט אים געפרעגט וואס מומלסטו, די דזשאדזש וויל וויסן, זאג איך אים, איך זאג ס'געווען א צדיק'ער פשעי אבער משה קעשטירנער, ער האט געזאגט ווען א גוי האט שטימט א איד, אדער דארף זיך די גוי בארגן פון איד, אדער דארף ער זיך צוזאמלייגן. געגאנגען איבערזאגן. און פרעגט דער דזשאדזש, און וואס איז די פידבעק, ער האט זיך נישט געקענט דערמאנען די ווארט, דאס מיר סיבה די צייט נישט וואס ער געזאגט די ווארט פידבעק, יענער זאגט וואס איז דער פשעי אבער משה, וואס האלט די וועלט פון אים, און וואס וויפיל דארף מען זיך רעכענען מיט אים. וואס איז זיין רעזעמעי אדער עפעס אזוי, ווייל יעצט דער איז מיר איבערגעבליבן, איך קען מיך נישט דערמאנען וועלכע ווארט דער דזשאדזש האט גענוצט, מה טיבה ווען דער שייע בער משה אז ער אז איך דארף מיך יעצט רעכענען יעצט אז איך מיין גרייט איז זאגט דער דזשאדזש א גוד עסקים, און צוריק געגאנגען, דער דזשאדזש וויל וויסן וואס איז די קאווערעדזש פון דעם רבי שייע בער משה, זאגט ער א איך קען אים אזוי שווער מסביר צו זיין, איך קען אים אזוי איך וועל זאגן איי וואודנט סטארט אפ מיט אים איך וואלט מיך מיט אים נישט אנגעהויבן, ער האט צוריק געזאגט פארן דזשאדזש שוין. אינמיטן די דערהערטעך ברעיק גייט זיך איז ער ארויס זיין גיין פרעסן לאנטש, געווארן א ברעיק אינמיטן די קאורט, און ביי דעם ברעיק האט דער גוי געכאפט א ענעריזם, דער דזשאדזש געכאפט א ענע, כ'ווייס נישט אויב ער אדער זי, א ענעריזם אדער א סטראוק, זיך צוזאמגערייט אויפן פלאץ, און שוין ביי ביים ברעיק, ביים לאנטש ברעיק, איז זי שוין געווען איבערגעדעקט, כ'ווייס נישט אויב ער אדער זי, איבערגעדעקט מיט א ליילעך טויט. מען איז צוריק געקומען נאכן לאנטש ברעיק שוין נישט געווען קיין דזשאדזש, קיין שום דזשאדזש האט זיך נישט געוואגט איבערצונעמען דעם קעיס נאכן זעהן אזא מעשה, און אזוי איז עס, איך זאג א נאמען, איך דענק נישט דעם ערשטן נאמען, איך דענק נישט דעם ערשטן נאמען, בערקלאסטער, איז עס א פלא פון א זאך, אם חפץ בנו ה', דער אייבערשטער האט אונז ליב, דער אייבערשטער וויל אונז, און אין דעם גאנצן הייסט ער פארן און ווייזט ער אונז אזעלכע מופתים בקברי צדיקים,

און זיי זאגן אז זיי האבן פארציילט די קאפל זענען זיי קומען צו פארן א וועג פון פֿינף און דרײַסיק שעה פון פון אוסטראליע קיין קיין קערעסטיר פֿינף און דרײַסיק שעה זיי האבן נײַן יאר נישט געהאט אין קינדער און אלעס און מענטשן האבן זיי געזאגט רב שיילע ווערט מיר געהאלפן זיי קומען וואס רב שיילע און זיי געהאלפן ווען די קינדער געבוירן געווארן נײַן צען חדשים נאכן זיין נײַן צו צען חדשים נאכן זיין רב שיילע און מיר קומען יעצט ברענגען דאס קינד דאנקען דעם אייבערשטן דא כ'רעד פון דעם ווייל ווייל די מציאות איז אז מענטשן קאלן אריין און ווילן הערן און מענדל ווייסט שוין, מענדל ווייסט אז אפאר גוטע מעשות, די מערסטע מעשות איז גלות אלוקית, זעט מען ביי קברי צדיקים, מען זעט ביי קברי צדיקים מורא'דיגע זאכן, אפענע זאכן, גייען קומען צו אויף געווען ביי א שמחה די וואך קומט צו מציאות צוויי און גראד איינער הערט מיינע שיעורים אסאך און איינער איינער האט עס ערשט געהערט, געווען פלעצער פון וויליאמסבורג זענען צוויי שכנים

הלמאס בעל מעשה, איך גלייב נישט. זאג איך אים, פשער, א מענטש, דו האלטסט טאקע אז דא האט מעשה? זאג איך אים, איז עס שייך צו גלייבן, נישט צו גלייבן, נישט צו גלייבן, זאג ווען ס'איז א, ווען ס'איז א, ס'איז א טעאריע, אבער א פאקט, איך גיי דיך געבן, איך גיי דיך, איך האב נישט קיין צייט, מ'האט געשלאפן ביי מענטשן אויף די שמחות אויף בר מצוה. זאג איך אים, איך האב נישט קיין צייט, איך גיי דיך צייגן צוויי מעשים מיט די נעמען, און גיי קאל אליינס אן די צוויי מענטשן.

ער איז געווען ביי ר' שמעון, ער איז געווען ביי ר' שייעלע ג י ער איז עפעס אז די באנק האט נישט געוואלט אפראווען א מארגעדזש, זיך ארום געוואונטשן ער האט א מארגעדזש א הויז, קויפט א הויז און די אלע די באנק האט עפעס געהאט א טענה אויף אים, בשום אופן נישט אפראווד די מארגעדזש, און עס איז געווען אויף געהאקטע צרות און אין קיצור ער איז געווען א, איך האב פארציילט די מעשה מיט מער פרטים.

בקיצור, ער הערט א אידשע געהאט די געבן דעפאזיט, ס'איז שוין געווען ש ג אייר פאר ש ג אויך דארט זענען זומערס, א זומער הויז ערגעץ אין די מאונטענס, און איך בין שטאק, איך בין אפשר ער מיט זיין ווייב, זאגט ער מיר זיין ווייב האט דא זאגט גאנץ תהלים דארט ביינאכט לג בעומר ג אייר אין קרית יאיר, זיין ווייב האט געענדיגט תהלים, איך האב זיי צייט פאר איר, זיי האבן געענדיגט תהלים, איז לעבן איר עפעס א אמעריקאנע, א פרוי א מאדערנע פון אנדערע, נישט אין ניו יארק פון איינע פון די אנדערע סטעיטס. ווייטער איז זי געקומען אביסל צו שמועסן, אבער ווי זי פרעגט פארוואס ביסטו געקומען, זאגט די פרוי אז זי האט פלוצלינג געהאט א מארגעדזש, די די באנק מאכט שוין וואכן לאנג און שטאט וואס זיי טוהן, זיי געבן נישט קיין מארגעדזש און די פייערס קענען זי נישט צוריקבאקומען ווייל זי זאל די פרעגסט שוין וואס די טענה פון די מוכר איז געווען פארוואס ער האט נישט אז פארוואס ער איז נישט שולדיג דא. קיצור, איך בין סטאק, נישט אהער און נישט אהין. זאגט איר די פרוי אז איך בין. איך האב פרופ מארגעדזשעס אין די באנק, סאו די באנק האט א ברענטש ניו יארק, און די סטעיט ווי זי וואוינט איז זי וואוינט זי דארט און איז אויך דא א ברענטש פון די באנק און זי עפראווד מארגעדזשעס, איך בין אין טשארדזש איך בין אינטייטלד צו דיין מארגעדזש, זאג דיר צוויי וואכן דיין מארגעדזש ווען ס'איז אזוי געווען זאגט מיר די אינגערמאן. ס'איז אויך געווען וואס ער האט אבער געזאגט פאר דעם אינגערמאן, די נאמען פון דעם אינגערמאן איז אזוי און אזוי, ער וואוינט דארט און דארט, קוק אריין אין טעלעפאן ביכל און קאל אים אן און זאג אים מענדל ווייס האט דיר געזאגט די מעשה, האט ער געזען עפעס א בחור די צווייטע מעשה האב איך אים געזאגט, כ'האב געזאגט כאטש איך האב איך האב נאך הונדערט אזעלכע מעשה'ס, און די פופציג אזעלכע מעשה'ס, די צוויי גיי עס נאך און זאג מיר צו איך דעם צו מיט דעם אינדא.

אבער די וועג פון זיין באטאוועט איך קען נאך צופארן קיין וויליאמסבורג איך זאג א איד אין וויליאמסבורג איך זאל באשטעלן א ספר תורה און איך וויל אים גיין ווייזן סעמפלס א קצת פון פון דעם ספר פון יענעם ספר פון וועלכע ספר ווילסט דיך אויסוועלן ער האט געזאגט ער האט גאנץ געשפירט ביי מיר אז ס'איז נישט קיין נארמאלע זאך א פאלק האט אים אפגעמוטשעט פון עירפארט און אהיים קומען פון קרית יואל. איך זאג דעם ווען איך זאג דעם האב איך געטראכט פון אים ווען איך וועל שוין האבן קיין געלעגנהייט ווען איך זיין האב איך עס ערלעדיגט נישט האבן אריין מיט מעשה אריינגעפארן קיין וויליאמסבורג עס האט די ווייב זינט צוריק פון קריסטי איז זי נאך נישט אהיים געקומען מיר זענען נאך אויפן וועג אהיים איך גיי אריין צו די משפחה צו דעם שלעכט ווייס פון דעם איד דעם סופר ניין שטערסט אהן די געזעלט אבער לאמיר זעהן וואס נאך די האסט איך האב אים געוויזן סעמפלס פון אלע ספרים וואס איך האב אייסעם נישט געפאלן, שוין איך האב נישט איז נישט, די די סוף פון מלאך אז ס'געפעלט דיר נישט ווייל זאגט מיר די ענגע ספר פאר איך בין ארויסגעגאנגען האב איך אים געזאגט אגב איך וויל אליינס אויך א ספר און איך האב א שענערע שריפט ווי אלע ספרים האט גאר א שענערע שריפט אבער פארשטייט זיך פון אמעריקאנע ספר בעט איך שוין מער געלט פאר זיי זאל האבן קול איך האב א שיינע קשאו ביי מיר קאסט א ספר תורה הונדערט פופציג טויזנט דאלער האט געמיינט זיכער יענער טאר יענער טאר נישט און ניין ער האט דאס סתם אזוי געזאגט פאר זאגט יענער לאמיר זען זיין כתב ווען ער ווייזט אים זיין כתב יענער איז צודרייט געווארן פשש אזען זיך איך האס דיך איך נעם דיך געשריבן שטר הסכם און ער האט אפגעשריבן זי גייט אים יעדע וואך געבן א וועידזש כך וכך ער זאל שרייבן און די אַבֿרהם זאָגט פֿון די געפֿאַרן, מײַן װײַב איז פֿון צוריק שײן, אַז זי איז נאָך נישט אַהײמגעקומען, נאָך פֿאַר זי איז אַהײמגעקומען, און אָנגערירט די קלאַמקע פֿון דער טיר, האָב איך שױן געהאַט הונדערט פֿופֿציק טױזנט דאָלער. זאָג איך אים, האָב איך אױך געזאָגט דאָס, װאָס איך זאָג שױן פֿון יענעם, האָב איך געזאָגט דעם נאָמען דעם גײ נאָך די צװײ ייִדן, קױף זײ אָן. און זאג דו אמת, דו ווייסט אז געזאגט וואלט איך קוים מברר די מעשה זעהן וואס דו זאגסט דיר מיר צו מדמיין דא, אבער ס'איז צוויי מעשות דא הונדערטער אזעלכע מעשות יעדעס יאר, און נייט זיך עס אלל לעת שקר די אמונה די זעהט די רחמנות פון אייבערשטן די רחמנות פונעם בונו של עולם אז ער האט אריין געלאזט אידן זיין הסתר פנים אבער אף גם זאת ווי עושה מרעים בעשהן להם אכתם לגעלתם לכלותם. חזל זאגן עס מיינט דער אייבערשטער האט איבערגעלאזט צדיקים יעדן דור און הרב שרה'לע הרב שרה'לע שרה'לע האט רייט געטוהן ווען גענומען די פיקטשער כ'האב אלץ געזוכט כ'האב אסאך מאל געזאגט אבער כ'האב פלעגט זעהן די פיקטשער פלעג איך טראכטן הרב שרה'לע האט יעצט אויף די פיקטשער די א צוגעלייגט צדיקים זענען דאך נישט געווען צדיקים זענען געווען בשמחה. איך האב געליינט די מעשה מיט עפעס א דור דארט שטייט די גאנצע אריכות ר' שאול האט זייער וויי געטון ער מוז נעמען א פיקטשער ערליכע אידן חסידישע אידן האבן זיך געעקלט פון א פיקטשער און און אבער געוואלט פארן אויף די צאנז און געגאנגען זיי לעבן צו פארן צו מיין נווה חיים צו די יארצייט נאך די ערשטע וועלט מלחמה האט מען שוין נישט געקענט פארן פון אונגערן אויף געליציע אויף פוילן אן קיין פעספארט און מען מוז האבן א פיקטשער פעספארט. שאלה געשמירט און געשתדלט נישט געגאנגען אזוי וואלט מען געשתדלט אז ס'מוז נישט זיין קיין פול פעיס מען זעהט אויף די פיקטשער אז רבי שאלה שטייט זייטיג מען זעהט נישט די גאנצע פנים מען זעהט די אויער מען זעהט די זייט און און ער שטייט זייטיג דאס איז פשט לכאורה וואס ער איז אזוי מען זעהט אזא צער אויף זיין פנים אבער עס איז געבליבן די בילד מען זעהט דאס פשטות פון רבי שאלה פשוט'ער איד מיט אנגעטראגן שרירים געווארן א אלמן קומט די טאג אן רעביצן, ס'איז שוין, די וועלט האט שוין גערייצט פון זיינע מאסן, זאגט ער, א רעביצן? וואס טוט מען מיך אן א רעביצן? איך דארף א פשוט'ע אידענע אזוי ווי איך בין, הפלא ופלא, פלא ואבלה, דארף א פשוט'ע אידענע אזוי ווי איך בין, וואס טראגט נאר א פשוט'ע איד? אה, האט זיך אויסגענומען דער צווייטער רעביצן,

זכות מהגדול און ליל כל ישראל די אלע צדיקים מען טוט פאר זיי און און און און און מען דערמאנט נאר זייער נאמען. רבי שמואל דוד טויב וואס ער האט אליינס בייגעוואוינט ביי רבי שייעלע אין קערעסטיר, ער איז געווען כ'האב שוין פארציילט פאריגע וואך, און מענטשן זענען אויף מיט די מעשה די גאנצע וועלט איז אויף מיט די מעשה א איד א טייערע איד רבי שמואל דוד טויב איז געווען דארט אין מירון אין קערעסטיר פאריגע וואך ביי די יארצייט און א מאמע האט פונקט אריינגעקאלט צו באשטעלן א בוטשער ארדער ווייל ער ארבעט אין די בוטשער א גאנצע מעשה כ'האב שוין פארציילט שווער זאגן די גאנצע מעשה. און זי האט אים געזאגט, ער האט זיך עפעס פאררעדט, איך בין גיי איך בין דא אין קערעסטיר בעצם, האט זי געזאגט גייטס ארויף טוטס מיר א טובה מיסטער א טובה גייטס ארויף צו רבי שייעלע אז אז אז מיין אז מיין אז מיין קינד האט געארבעט פינף יאר אין קאך דארטן אין קערעסטיר ארויסגעהאלפן ער איז פארשווינדן געווארן שוין פאר צוויי יאר כ'ווייס נישט ווי ער איז און און און רבי שייעלע זאל אים מאכן טובה זאל אים טרעפן כ'הער שוין נישט פון אים צוויי יאר, זי האט געוויסט אז ער לעבט ווייל ווען זי האט געשיקט פיקטשערס האט מען געזען ער ליינט עס. שוין בקיצור די גאנצע מעשה און ער איז געגאנגען מזכיר זיין בב שיילה די מאמע האט זיך געבעטן תיכף דערנאך האט ער אליינס דערקענט דעם בחור פלא פלאות ניסים על גבי ניסים האט דער בחור אויף גענומען א בילד פון די מאמע מיסטער טויב דאווענט פאר דער אינקריסטיר ווי זי האט פונקט געהאט א פיקטשער פון די הקרנת קשר האט געלייגט זיין פיקטשער אויף די קיצור איך ווייס נישט אויף די ווי אט ווי אזוי צו טרעיסן און אז דער מיסטער טויב און ער איז פונקט דורכגעגאנגען ער קוקט אויף אים און ער האט געזעהן דער מאן דער טויב האט געזעהן ווי א בחור מיט צושטרויבעלטע לאנגע האר איך ווייס נישט בלשון האט ער געזאגט ער האט געלויבט די הייד שזון ווי א איד נישט געקענט חלומ'ן אפילו אז עס איז א מענטש בכלל צורת האדם קיצור און ער האט אים אנגעקוקט ביסטו מיסטער טויב און ער האט דערקענט די קול פלא פלאות דאס איז די מאמעס קול דאס דארף צו זיין דער בחור ער איז דער פויגל וואס מען זוכט און און און און. און און ער איז צוריק געגאנגען און ער האט גראד געקאלט די מאמען דו האסט ער האט אים געוויינט פאר פופצען מינוט און און האט געזאגט איך וויל אהיים פארן מיט דיר און און און איך וויל אהיים פארן מיט דיר צוזאמען און און דיין פליגער מאכן א סורפרייז מיר קאלן פון די פליגער פאר די מאמען די מאמען האט זיך משאכ אויפן פליגער אהיים. על הכל פאר ביינאכט דערשט מען דארט אפ הליכה עושה צעד איש את רעהו, איך גיי נישט מערער זיין די גאנצע זאך נאכאמאל, און און א בחור האט געהאט און דארט טאפס און נאכמיטאג קויפט ער אינז איז עס אמת טאקע מענטשן קענען זיך נישט גלייבן מענטשן קענען זיך נישט גלייבן אזעלכע ניסים גלויים האט ער האט ער געזאגט יא און על הכל איך וויל דערציילן די מעשה זאג איך יא זאגט ער מיר די בחור איז שוין אויפן פליגער זאגט מען דערשט מען דארט אפ מוצאי ג' אייר ביינאכט און נאך ווייניגער איז טיל זאג איך וואלט איך געזאגט א פאר צוזאמען מיט דיר יא ער האט געהערט עפעס דא א פליגער א שעה פריער האט זיך אנגעכאפט אזא בענקעניש אין די מאמענט אז אז ער קען עס שוין נישט אויסהאלטן און מיר זעהן ממש ווי פריער אזוי גייט געשען מיט אונזער משיח'ס קום, אונז קען מיר נישט פארשטיין אונז זעמיר אזוי ווייט פון די קדושה אונז זעמיר אזוי ווייט פונעם אייבערשטן וויאזוי גייען מיר יעצט אלע תשובה טון אבער משיח טוט קיין רב שייעלע קענט אריינשיינען א בחור א בחור וואס איז געווען צוויי יאר נישט קיין גארנישט נישט שונא יום כיפור נישט געוויסט געלאזט די מאמען אויסגיין אינדערהיים פון פחד פון דאגה פלוצלינג כאפט אים אזא בענקעניש כאפצעם אזא בענקעניש ער קען נישט אויסהאלטן איין שעה פאר איר אבלט זינט די מאמע זאל זאגן זיי גייט משיח'ס זקן אריינשיינען אין אלע אידישע נשמות און אונז זאלן כאפן אלס אזא מין געגועין אזעלכע כיסופים כזה נחשף ונחשפתי לבית אבי האט יענקל ווינער געזאגט אז אז אז אז מען זאל כלל ישראל תשובה טוהן שלא כדרך הטבע אונז קענען נישט פארשטיין דאס איז א גוטע משל פון די גילו שלימות די גמרא זאגט די גמרא ברענגט א משל ווען יוסף האט זיך דערקענט מיט די ברידער און געפאלן און געוויינט איינער אני יוסף זאגט די גמרא אזוי איז זיין ממשיכת קימען אני יוסף וואס איז געווען עפעס א דיוק מיט די מעשה אויך האט עס אנגעכאפט א בעקער נישט האט אפגעשמועסט א מענטש ער פארט מיט אים בעקער נישט דא א פליגער זשאו ווער מוז זעהן די מאמען זאגט מיר ר' ישעי' קראנבלי האט אויך געווען דארט אין שי ד ווען איך האב פארציילט די מעשה איז אויך געגאנגען געווען זיך פארבינדן מיט די ממשיך האט מיך געקאלט צו וויסן די נאמבער איז אויך געווען ר' שמואל דוד ר' שמואל דוד האט אויף איבערפרעגן די מעשה זאגט ער מיר נאך ר' ישעי' קראנבלי פון דא האט דער גרויסער ריזקי פון דא ותיפאר רב אשר האט אמר אז דער שמואל דוב טויב האט אים געזאגט אז די מעשה האט זיך געענדיגט ער האט געענדיגט רעדן מיט די בחור דער בחור האט גערעדט צו די מאמע און צוגעשמועסט זאגט ער פלוצלינג האב איך מיך געזען אויף א זיצן אויף א בענקל און וויינען פאר פופצען מינוט נישט געקענט סטאפן צו וויינען בכיות פון התרגשות איך איך בין א שטארקע מענטש זאגט ער איך וויין נישט ווער ס'קען אים קען א לעבעדיגע אידל א פרייליכע אידל. דעם שמן דוד טויב, זאל זיין געזונט און שטארק, און און און נעם א באלד און באלד פאר רוב זיינע אייניקלען, זיין טאטע איז רב אין באלד, זיין טאטע זיין רב אין באלד, זיין זיין זיידע רבי עמרם טויב איז געווען רב אין אין אין אין א טיפוס ווען נישט אין באלד טאמער נישט אין די טויב משפחה, רבי הערשל טויב דוב לאנצן בויארצער וואס נעמט זיך א פעטער צו די משפחה, זאגט ער איך בין א שטארקע מענטש איך וויין נישט, אבער איך בין אזוי מרוגש געווארן וכדו' מען האט אליינס מיטגעהאלטן. איך האב דא אליינס מיטגעהאלטן אז אז אז אז רבי שרייעלע האט צוריק געברענגט א אידישע נשמה שלא כדרך טבע און איך בין נאך געווען אינוואלווד און פאר מיינע אויגן האב איך געזען ווי א בחור וואס ליגט אין די סטרא אחרא טשייערלעך שלעפט אים ארויס פון של תחתית און ער פאלט אויף די מאמע ער וויינט און וויינט ער וויל צוריק גיין ער קומט צוריק ער קומט צוריק א מאנסי ער וויל נישט גארנישט ער וויל צוריק קומען צו די מאמע האלט נישט אויס זאָגט זי מיר, כ'האָב, כ'האָב, כ'האָב, כ'האָב, כ'האָב מיך דערזען זיצן אויף אַ בענקל און וויינען פֿאַר פֿופֿצן מינוט, פּשוט פֿון, עס איז נישט קיין, קיין טרערן פֿון עצבות, חס-ושלום, נאָר די גרעסטע שמחה. וואָס אַ מין התרגשות אַ מענטש כאַפּט זיך! וואָס זעמער אונדז אַזוי פֿאַרשטיינערט? איך בין עס מסביר, איך האָב זיך אַליין נישט געקענט מסביר, איך האָב מיך נישט געקענט אַליין מסביר, כ'האָב נישט געקענט סטאָפּן צו וויינען, ווי לאַנג איינער איז געגאַנגען, איינער געזען אַ ייִד זיצן אויף אַ בענקל און וויינט ווי אַ קליינקינד, טייכן טרערן, געגאַנגען רופֿן אַ צלם, עמער געמיינט, עפּעס איז געשען מיט אים, אַצקע זיי קאַך! איך האף ער האט זיך נישט באליידיגן ווייל קיינער דארף קיין נישט קיין בושה פארקערט איז א אויב איינער איז אדורך געגאנגען זעט א איד נישט ביים ציון נישט אין קוויטל שטוב אין קוויטל שטוב האבן נאך מענטשן א מורא'דיגע סארא קוויטל הייליגע קודש הקדשים רבי שייעלע האט געזעגנט אידן אזויפיל יארן ער איז געווען רבי אין קערעסטיר בערך פאר פערציג יאר כ'ווייס נישט פונקטליך אבער רבי הערשל ליסקער איז שוין אוועק בחייו פון דברי חיים און און און און און ער איז אוועק פאי וו וואס צו פופציג יאר שפעטער איך ווייס וויפיל יאר ער האט געזיצן דארט און חמש מאות שנה מיין איך שטייט געזיצן אין קוויטל שטוב בשער תשמ א ארומגעמופט איין בלאק צום צווייטן און דארט געזעגנט צענדליגע צענדליגע יארן אינעם הייליגן שטוב בניסן ניסים איז עס געבליבן די דייטשן האבן זיך זיכער געמאכט ס'זאל נישט בלייבן גארנישט פאר די אידן קיין שום זכר קיין שום ממש ווי און און און און און ימח שמו וזכרם, אבער דא איז געבליבן נישט געהאט קיין שליטה, נישט געהאט קיין שליטה. און ביי די ערשטע וועלט קריג איז גאנץ אייראפע האט שוין געברענט, ווען נישט די ס'איז געקומען א צווייטע וועלט מלחמה, וואלט די ערשטע וועלט מלחמה געווען אזא קאטאסעראפע וואס וואלט קיינמאל וואלט מען וואלט נישט געסטאפט צו רעדן דערפון, אבער ווייל די צווייטע וועלט מלחמה איז נעבעך איבערגעשטיגן, זאגט די גמרא צרת אחרון שחר ראשון, ס'האט שוין געווען ביטערע צרות ביי די ערשטע וועלט מלחמה, אונגערן איז געווען פארהעלטנסמעסיג רואיג, אונזערע זיידעס רוב פון אונזערע זיידעס זענען אונגערישע אידן, מ'האט כמעט נישט געפילט די מלחמה, כמעט כמעט און אין פוילן און רוסלאנד איז געווען אידן נייט ביי נייט, מ'איז אנטלאפן, פיצלעך קינדער אין די קעלט און די פרעסט און זיך געווארט, איז טאקע אנגעקומען צו רבי שייעלע אסאך פליטים, זעמידיג אסאך פליטים פון פוילן, און רבי'שע קינדער, צאנז אייניקלעך מיט אלעם, זיי אלע אויפגענומען און איבערגעגעבן אלעס, שוין. אז האבן דעמאלטס איך דענק נישט וועלכע צדיק ס'איז געווען איינס פון די צדיקים אין אונגערן האט ער געזאגט אונגערן ליידט נישט אין איין זכות רב שיילע'ס מידת הכנסת אורחים צדקה וחסד איז מייגן אויף גאנץ אונגערן רב שייל האט זיך אנגעהויבן צו צו צו צו רב שייל האט זיך אנגעהויבן צו העלפן אידן וואו עס שטייט אז ווען מען האט אים געקומען צו צו באערדיגן איז געווען שולדיג געווען אזויפיל חובות אז אז אז די באנק האט זיך געלייגט די באנק לייגט ארויף א ליען אויף זיין בארג זיי לאזן אים נישט באגראבן. ער איז שולדיג פאר די בענק אזויפיל געלט, ווי צו זאגן קען מיליאנען זאגן קען מיט חלות פארטייל, און איז ער נאך שולדיג בין איך חובש פאר די פאר די באנק, מ'מוז דאך העלפן דעם מ'מוז דאך העלפן יענעם. און און האט די באנק געזאגט עד כאן, איז ווען די באנק האט געזאגט זיי געווען דא גייט מען נישט באגראבן, זיי גייען גיין מיט פאליציי, דעם גוף קען מען נישט באגראבן, זיי האלטן אים פאר א משכון ביז מ'באצאלט די חובות, ווען מ'וועט ארומגיין מיט א ריזיגן ליילעך מיט די לוויה און טויזנטער אידן, די עולם זאל אריינווארפן ווערן האטס רחמנות אויפן רעבן באצאלטס דעם רעבן. מען קען אבער ברענגען דעם רמב ם לקביעות אז אידן האבן אריינגעווארפן, עס פארשטייט זיך יעדער איינער פון טויזנטער אידן צו אריינקומען אין די סכום און די צאל די בענק אזוי האט מען, האט ער געזאגט אז ער האט מייגן געווען, פשט ער האט מייגן געווען, מענטשן זאלן בליעבן מעשה פון יעצט, און וואס איז יעצט געשען איז די מעשה שוין אהער, דאס איז א מעשה וואס איז געשען פארן קריג אבער איעדער האט עס יעצט דערציילט אויף קול מבשר, איינער האט מיר איבערגעזאגט אז עס געהערט אויף קול מבשר, כ'מיין כ'האב עס געזאלט פאריגע וואך זאגן, כ'האב עס נאכנישט געזאגט, ס'איז ממש די זעלבע מעשה ווי איך האב געזאגט פאריגע וואך, איך האב געזאגט עטליכע וואכן צוריק, וואס איז געווען ביי פשרה ר ג אייר, א חודש צוריק, פינף וואכן צוריק, אז א מאמע, א מאמע האט געטרויערט זיך טרעפן מיט איר קינד, א מאמע האט זיך געטראפן מיט איר קינד ביי ביי ביי ביי, א מאמע האט שוין געזאגט פאר פאר פאר פאר פאר רבי שמואל דוד טאוב, אז פאר סיי מיט אראקל קאושער אין די בוטשער דעפארטמענט, אז שוין צוויי יאר זי הערט נישט פון איר זון, ער איז פארשווינדן געווארן, און זיי זיי מזכה ברב שרה'לע. און איך האב פארציילט די מעשה, און למעשה האט מסכים בשאלה, ביז אפאר מינוט האט זיך געטראפן דעם זון דארטן, און זיי שוין גערעדט צו די מאמע, און איינס קינד איז אהיים געפארן צו געשוירן די טשופ, און די קיצער שוין. און ממש די זעלבע מעשה איז געווען מיט מימא פון רב שי, רב חי פון רב שי, וואס איז יעצט ארויף קול מבשר, איך האב עס נישט געהערט, אבער א איד פארציילט אזוי, דער פארציילט א איד האט געהאט זיין זיידע געהייסן ר' מעכל אלטמאן, דער זיידע האט געהייסן ר' מעכל אלטמאן. זיין זיידע האט געהאט א פעטער וואס איז געהייסן געווען הייסט נאכן זעלבן זיידן מעכל אלטמאן. דער ר' מעכל אלטמאן זיין זיידעס פעטער איז ארויסגעקומען קיין אמעריקע פארן קריג, נאך פאר די מלחמה, הונדערט יאר צוריק בערך, ווען שייעלע האט נאך געלעבט. און לויף האט פלעגן שרייבן בריוו פאר די מאמע, געהאט א אלטע מאמע אינדערהיים, און נאך געהאט א אלטע מאמע אין יוראפ, קען זיך כ'האב עס יא דערציילט פאריגע וואך קען זיין. און און ער האט עס ער האט עס פארציילט פאר און. ער פלעגט שרייבן בריוו, נישט געהאט קיין טעלעפאן, האט געשריבן בריוו פאר די מאמען. נאך א שטיק צייט האט ער אויפגעהערט צו שרייבן בריוו. די מאמע האט זיך זייער געזארגט, די אלטע מאמע, ווי קען איך שטארבן, איך קען נישט שטארבן, האט זי געזאגט, איך ווייס נישט וואס טוט זיך מיט מיין זון, ער לעבט צי ער לעבט נישט. בקיצור, זי האט נישט געוואוסט, זי האט נישט געוואוסט וואס, זי האט געשיקט איר זון, זי שיקט איר זון זאל פארן קיין קיין אמעריקע אויפזוכן דעם זון, ווייל ער פלעגט דאס שרייבן בריוון פון ניו יארק, קודם געווען צו ניו יארק, פון שטאט ניו יארק איז אהין געפארן, האט געקענט א איד ר' מעכל אלטמאן האבן אלע אידן געענטפערט דארט אין דעם געגנט, אז דא געווען א איד ר' מעכל אלטמאן האט זיך אוועקגעמופט לעצטנס, האט אוועקגעמופט און און און און אונז ווייסט מען נישט ווי ער האט געמופט, האט אוועקגעמופט.

ער האט דאך גארנישט געוואוסט פון רבי שייעלע, און מוצאי שבת וואלט ער אריינגענומען מיט א קוויטל, איז געווען שבת רבי שייעלע, מוצאי שבת האט ער אריינגענומען מיט א קוויטל, און נאך פאר ער האט עפעס געזאגט, יא, מען האט געווארט אין די רייע, רופט מען אויס די גאבד, דער און דער זאל אריינקומען, און איך און אלטמאן זאלן אריינקומען, דער אלטמאן, און שוין, נאך פאר ער הייבט אן צו זאגן וואס ער קומט זאגט רבי שייעלע, זאג פאר די באבע, זאג פאר די מאמע, אז בקרוב גייט ער שרייבן, ער גייט שוין שרייבן, נאך פאר ער האט געזאגט וואס ווען ווי, האט רבי שייעלע געוואוסט, זאגט ער די מאמע ער גייט שרייבן, ס'איז אנגעקומען א בריוו פון אמעריקע, שרייבט אז ער איז געוואוסט בקיצור, שרייבט א בריוו, אלעס פיין און וואויל, האט די מאמע געזאגט יעצט קען ער שוין שטעלן, איך ווייס שוין אז זי'ען לעבט, און ער שוין און קען ער, און שפעטער איז ער צוריק געקומען קיין אמעריקע, פון אמעריקע קיין קיין יוראפ.

און און ער האט פארקויפט א נכסים און צוריק געקומען האט מען אים געפרעגט אלעס פיין און וואויל וואס איז געשען פלוצלינג זעסט זיך אינעם שרייבן בריוו האט ער געזאגט ער איז געווען דעמאלטס ער האט זיך א יאר פאר יאר זיך יא ער האט געמופט קיין טשיקאגא געווארן פארנומען אין אמעריקא און מען איז פארנומען אין ביזנעס ער האט פארגעסן פון די מאמענט און עס איז אמת'ער האסל אויף אונז אלע היינט אויך מען איז אזוי טרוד מ מ מ'נעמט זיך נישט אראפ צייט צו גיין באזוכן טאטע מאמע קאלן טאטע מאמע און שוין. און וואס האט ער זיך גענומען שרייבן פלוצלינג מצד די מעשה פון רבי שרה'לע זאגט ער, ער איז געווען אין די האלוועי פון זיין בילדינג, האט אן אפארטמענט הויז, און די די די לענדלער פון זיין בילדינג, א פרוי פאר וועם ער האט געצאלט רענט, האט געבט אים א שטעל אפ, דעמאלטס פונקט דעמאלטס פרעגט זי אים, זאג, דו האסט א, דו האסט משפחה? זאגט ער, יא, איך קום פון יוראפ, איך האב משפחה אין יוראפ. האסט האסט א מאמע? יא כ'האב א אלטע מאמע. שרייבסט אמאל? זי שרייבסט אמאל? בריוו צו איר? מ'האט שוין קיין טעלעפאן. זי שרייבט אמאל? זאגט ער גראדע שוין לאנג נישט געשריבן. דאס הייסט שוין לאנג נישט מ'האט א מאמע? האט א מאמע? אזוי צו אים געזאגט, ווייסט א אידענע צו א גויטע? האסט א האסט א אלטע מאמע? מ'שרייבט נישט קיין בריוו? וואס איז מין זאכן דאס? זאגט ער, טאקע ביסט גערעכט, גיי טאקע שרייבן א בריוו. זאגט ער, ניין ניין ניין, זאגט זי אים, נו וואס הייסט דו גייסט שרייבן, איך איי דאונט טראסט יו. דו גייסט יעצט שרייבן א בריוו, דארט איז געווען א טיש דארט אין האלוועי, זי ברענגט אים א פעיפער, איך ברענג דיר א פעיפער, דו שרייבסט יעצט א בריוו פאר די מאמע. ער האט זיך אראפגעזעצט, גיי טאטעלע שרייבן א בריוו. און זי האט אים, און זי זאגט, איך טראג עס צו די מעיל ארדער, נאר טראסט זיך, טראסט דיך נישט, איך טראג עס אין פאסט אפיס, און זי האט עס צוגעשיקט, געגעבן די אדרעס, און איינמאל האט זי געהאט די אדרעס פון טשיקאגא ווי ער קומט, האט האט מען שוין געקענט שרייבן. און און א מעשה פון רב שייעלע, ממש די זעלבע זאך, אבער מען זעט אן אינטערעסאנטע זאך, א צדיק הונדערט יאר צוריק, א מאמע האט געזוכט איר קינד, רב שייעלע האט נאך געלעבט, האט רב שייעלע ממשיך געווען אין ישיבה אין הימל, און די זעלבע זאך הונדערט יאר שפעטער. אזא וואס איך האב מיינס איך האב צייט היינט, א מאמע זוכט איר קינד און און טאקע איז באטראפן, זיך געשריגן אריין אין קול שלום, מען זעט פון אים איינגערמאן האט מיך פריער געקאלט און ער זאגט מיר ר' מענדל איך בין נישט קיין סאטמארער איך בין איך גיי צום כותל איך בין נישט קיין קנאי אבער איך האב הנאה אפילו פון די קנאישע שירים ווייל מען רעדט פונעם אייבערשטן האט ער מיר געזאגט איך האב מורא'דיג הנאה געהאט לעצטענס אז די צווייטע מעשה רבי שייעלע האט געזאגט וואס נעמען ארויס פון די מעשה ס'זעט מיר אויס פון די מעשה אז זיי זענען נישט אליינס דא אין טאג הגלות און הסתר פנים, עיקר ס'איז די משיח'ס זענען מיר נישט אליינס די צדיקים טראכטן פון אונז, די צדיקים קוקן זיך אום אויף אונז און דער רבונו של עולם קוקט זיך אום אויף אונז.